I dey ask you this one through Christ our Lord. Amen. Make to relax now, so we go hear the word of God for today. Today na Tuesday, November 18, 2025. Tuesday of the 33rd week for ordinary time. First greedy.

So he split the reed comot and waka go where they go punish am. People wey dey handle the fake sacrifice come call am one side say, Baba Eliezer no worry, just bring your own meat wey you fit chop. As like say na the king weight we dey eat. We no go tell anybody, we go just escape wahala. But Eliezer no gree. E reason say e no go make sense for old man like that to pretend. He say, at my age, I no fit dey fake my faith. If I pretend say I don follow una way, small pikin dem go think say I don leave Baba God matter enjoy una bad food. I no fit use my lie make dem fall, even if I fit dodge my punishment today. I no fit dodge Baba God forever. So he talk say, I go rather die with honor now than live long with shame. I wan show the young ones example say e better make person die for Baba God truth than to live for lie. As dem dey beat am, Eliezer still talk say, Baba God sabi say I fit Don escape death if I want. But I dey bear this pain with joy because I dey loyal to my Baba God. But so, and as I die, it's goodness and faith, leaving example of courage and good character for young and old people, for the whole nation. The word of the Lord. Responsorial The response na Ma the Lord dey hold me strong. Oh Lord, see as plenty enemies full my front. Many people don rise up against me. Dem dey talk say God no go fit save her. Na the Lord dey hold me strong. But you, O Lord, na my shield, my pride, and the one wey lift my head high. When I call you, O Lord, you dey answer me from your holy mountain. Na the Lord dey hold me strong. When I lie down sleep, I still wake up because na the Lord dey keep me alive. I no go fear even if crowd of enemies surround me for every side. and the Lord dey hold me strong. Hallelujah, hallelujah. God love us well well and he send a picky picky die for our sin. Hallelujah, hallelujah. Gospel reading. Reading from the Holy Gospel wey St. Luke write. One day, Jesus dey pass through one town wey dem call Jericho. One man dey there wey name na Zacchaeus. He be chief tax collector and rich man too. Zacchaeus wan see who Jesus be, but because crowd full everywhere and he sure small, he no fit see Jesus. So the man run, go front, and climb one second one tree, make he fit see Jesus as he dey pass. When Jesus reach where Zacchaeus dey, the look up and say, Zacchaeus, come down quick quick. Today I must stay for your house. Zacchaeus come down sharp sharp and receive Jesus with joy. When people see am, dem begin complain say Seeing Jesus, See Jesus o, e go stay for sinner house. But Zacchaeus stand up and tell the Lord say, See, Lord, half of my property I go give the poor. And if I don cheat anybody before, I go pay them back four times. Then Jesus talk say, Today salvation don reach this house, because this man too a true pikin of Abraham. for di Son of Man don come to find and save pipo wey don lost. Di Gospel of di Lord. Reflection My brothers and sisters, dis Gospel sweet but e deep well well. Zacchaeus story na proof sey nobody wey Baba God no fit new change. Zacchaeus no just be tax collector, e be chief one. Be mean say e don cheat plenty people. Society see am as bad man, but Baba God still see potential for his side of the heart. Zacchaeus get one thing wey plenty people no get, hunger to see Jesus. Even though crowd big, and e short. E no use that as excuse, e run. E climb tree, e hustle just to get small glimpse of Jesus. That small effort move Jesus. You see, sometimes na that little step you take towards Baba God who make heaven notice you. Jesus talk, look up and call am by name. Zacchaeus, come down. Today I go stay your house. Imagine Jesus no wait make am confess first or clean up. He first show love Dat love na wetin melt Zacchaeus heart. Immediately, e talk say, I go give half my property to the poor and pay back anybody I cheat. That one na what we call real repentance, no be talk only. but action we show change. Then Jesus talk saying, today salvation don't reach peace house. That means no matter your past, no matter how people label you, once you open your heart, God fit enter your house. The people for the Tori, the church, Zacchaeus, Dem say Jesus go stay for Sina house, but Jesus dey show us say e no come for perfect people, e come find lost people. Na grace make Jesus enter your life, not qualification. So my people, this story dey ask us, you still get hunger to see Jesus like Zacchaeus? You dey let shame or people judgment stop you from seeking Baba God. And if Jesus enter your house today, you go open up or hide your wrongs. Because when Jesus enter your heart, he no just visit, he be bring him life. Then we pray. Papa God, no matter how far I don't go, I beg find me like him find Zacchaeus. Give me hunger to seek you, courage to change, and joy to open my heart to your presence. Make your salvation reach my house today. This we pray through Christ our Lord. Amen. Thank una we hear today Holy Mass reading. Make una go in peace. Lord Papa God,